Croeso nôl i chi i Sioe Lath Cymru. Wel, mae'r diwydiant llath wedi bod dan cryn dipyn o bwysau yn ddiweddar, gyda phrisiau yn gostwng a chostau uwch. Ond mae yna lygedyn o obaith yn ddiweddar wrth i brisiau gynyddu yn raddol bach. Hefyd, dros yr wythnosau diwethaf, mae'r cod ymarfer gwirfoddol wedi ei gadarnhau. ac mae'r Dirprwy Weinidog Amaeth Alun Davies wedi cyhoeddi cefnogaeth ariannol ychwanegol i'r diwydiant llaeth. Wel, dwi actually wedi cyhoeddi rhywbeth dros tair, uh, tair miliwn o bunnoedd uh, ar gyfer y diwydiant llaeth. A dyn ni'n buddsoddi uh, mewn peth fel uh, cyswllt ffermio i helpu pobl uh, gyda busnes. A, a un o'r pethau dwi eisiau gwneud fel gweinidog i sicrhau bod ffermwyr yn gallu ffarmio ac ddim trio wneud pethau dros pobl, ti'n modd, a rhan pobl. So rhoi'r y cyfle i bobl bod yn rhan o uh, gwaithdai, siarad gyda ffermwyr eraill, dysgu sgiliau falle newydd, ac wedyn ni rheoli'r ffarm yn y ffordd maen nhw eisiau rheoli'r ffarm, ond yn gwneud e yn fwy efficient. Mae'r voluntary code yma wedi cael ei arwyddo, a un o'r pethau mi wna'n eisiau sicrhau chi fyddai'n gweithio'n galed i wneud siŵr bod y person yma sydd yn mynd i adolygu'r cod mewn grym yn syth Waeth heb ei gael o mewn deuddeg mis, mae eisiau fo rŵan, mae'n grynedd. A sut dych chi wedyn yn mynd i fynd ati i fugeilio o'r cod gwirfoddol yma? Wel, dwi wedi wneud uh, yn glir iawn um, i Lywodraeth y Deyrnas Unedig mod i eisiau gweld y fframwaith gyf y gyfraith i sicrhau bod uh, y cod yn cael ei weithredu. Dwi wedi gweud hynny wrth y Llywodraeth yn San Steffan. sawl tro. Dwi'n gobeithio cwrdd â nhw unwaith eto i bwysleisio pwysigrwydd o hynny yn ystod y misoedd nesaf. Dwi'n gwybod bod ni'n cael ei drafod yn San Steffan yn yr wythnosau nesaf. Y cam nesaf falle fydd cyhoeddi rhyw fath o ddeddfwriaeth a gweud wrth y diwydiant, ydy'r fath hyn y fath o cyfeiriad dach chi eisiau ni symud ynddo fe? Chi'n gweld yn ddyfodol llewyrchus i ffermio llaeth yma yng Nghymru? Hollol sicr. Hon yw'r trydydd sioe ar hugain i'w chynnal yma yng Nghaerfyrddin ac mae'n mynd o nerth i nerth yn flynyddol.
Fi'n credu mwy o bobl mae leni na fi wedi gweld mi erioed. Mae'n bwysig ambell waith, hyd yn oed os nag wyt ti'n ei busnes, mae'n bwysig bod ti yma. Ta'n ni ddim yma, fydde dyna nhw'n gweud, o! beth sy'n bod yn nhw te. Mae'n bwysig bod ni yma. Ni di elwa o ala uh, gwartheg mas i Gogledd Werddon trwy, trwy ennill yn y sioia mawr yma. Ni di ennill mae heddi a cael y cyd wobr yn y cerbyn hyn. Uh, mae diddordeb gyda Columbia yn, yn y bryd hefyd. Uh, mae yna moyn uh, lot o simen mas yna ac embryos hefyd yn dyfa. Yr hyn. Mae so mae'r Eshes yn neud yn dda. Wel, rwy wedi mwynhau'r diwrnod mas draw. Oedd, yr oedd yn rhanrhydedd, fel un o'r a gychwynnodd y sioe pedair mlynedd ar hugain yn ôl, yndofe? Breuddwydio o'n i ddim bydd e fath beth yn cael ei chynnal fan yma nawr. Mae wedi bod yn lwyddiant tu allan, mae wedi bod yn lwyddiant yn y cylch mawr, mae wedi bod yn lwyddiant tu fewn yn y stondinne.
Bob mis, i ni'n ymweld â myfyriwr gwahanol. Yr wythnos hon, mae Alun wedi bod dros y ffin i swydd Garloyw.
Nôl ym 1845 bu sefydlwyd y coleg amaethyddol cyntaf o'i fath drwy'r Deyrnas Unedig a hynny yma yn Cirencester. A dros y blynyddoedd mae'r lleoliad yma wedi denu myfyrwyr niferus o Gymru, a dwi 'di dod i gyfarfod ag un ohonyn nhw. Merch o lan ffarm Idole, Sir Gaerfyrddin, ydy Anna Bowen, a bellach mae hi ar ei ail flwyddyn yma yn astudio cwrs rheolaeth amaethyddol ag ecwain rhyngwladol. Felly Anna, dweutha i, be nath i ti ddod mor bell a Cirencester i astudio? Yym des i yma yym oherwydd dyma'r lle gore yn y byd i astudio amaeth yym a pynciau tebyg. Yym o'dd lle gyda fi yn Coleg Feilfeddygol yn Llunden ond nes i penderfynu bod yy cyfleodd o dod yma yn well y cyfleodd o astudio Feilfeddygaeth. Rydyn ni'n astudio Gwyddor Ceffylau a Diwydiant Ceffylau, Amaeth, Ffrangeg a Pynciau Busnes hefyd. Ac felly, dwi'n deall bod ti'n gweithio dipyn mewn labordai hefyd, mae 'na mae 'na lot o wyddoniaeth yn perthyn i hyn. Beth fydd yn digwydd yn fanno? Oes, mae yym rydyn ni'n gwneud sawl modiwl yym Gwyddor. Blwyddyn diwetha' roedden ni wedi gwneud gwaith yn astudio yym

Ac mae wrth i bodd yn eu canol. Gymaint felly fel bod hi wedi dod a'i cheffyl ei hun i'r coleg. A dros y flwyddyn nesaf mae'n gobeithio teithio dramor i ddysgu mwy am y sector geffyle. Felly Anna, dweitha, beth yw'r cydbwysedd rhwng yr ochr ymarferol a'r ochr uh, astudiaethau ceffylau chi? Wel, dyw'r ochr ymarferol dim byd i wneud â'r cwrs yma. Um, academaidd yn unig yw'r cyrsiau yn Sarah and Sester. Um, ond fe wedi dod lan Yn dod lan o'r ceffyl a rydyn treial marchogaeth bron pob dydd yn pedwar pump gwaith yr wythnos o leia. Ac felly pa fath o gyfleon sy'n mynd i ddod yn ystod dy gwrs fan hyn i ti deithio i ymwneud â cheffylau? Yy wel ma' dou trip tramor yn dod gyda'r cwrs yym rydw i arno. Yym yn Ebrill mis y blwyddyn nesa rydyn ni'n mynd allan i Kentucky am yym pythefnos a hanner i edrych ar y diwydiant ceffylau raso allan fan'na. Yym, a wedyn blwyddyn i nawr byddai'n mynd allan i Ffrainc a'r Almaen am eto am dou wythnos a hanner yym, i edrych ar y diwydiant yym, ceffylau yym, chwaraeon mas fyna, so ceffylau sydd yn cystadlu yn y cystadlaethau neidio a dressage. A wedyn, doson ni nôl yn bach hefyd i'r ochr amaethyddol gyda'r ceffylau yma. Wyt ti yn astudio amaethyddiaeth a busnes hefyd dwi'n deall? Ydw, ie.
Mae'n y blwyddyn cyntaf o'n i wedi astudio modiwlau yn Gwyddor tir. A ble fi'n amod ni'n neud module o'r um, farm enterprise management, felly ni'n edrych ar tyfu um, crops a, a bridio anifeiliaid a gwahanol rannau, rannau o hynny. Uh, a blwyddyn nesaf wedyn ni'n edrych ar sut mae amaeth yn newid a um, y cyfleoedd sydd yn dod allan o'n ni. Wyt ti'n uchelgeisiol hefyd, felly?

Blwyddyn cyntaf ces i peth arian a ges i dou siec o'r coleg, wel o'r Sir Emrys Jones Memorial Fund. Um, just, uh, dwi e ddim yn mynd i cyfro llawer, ond mae fe yn rhywbeth sydd yn gallu um, sydd yn, mae'n werth cael yn anyway. Mae'n mae cadw'r ceffil yn ffos hil ond sy'n bach yn hirach. A beth am y cysylltiadau ti wedi adeiladu tu fas i'r coleg? Wel, ti 'di cael lot o brofiad gwaith yma, swn i'n deud. Yy, ydw, fi 'di neud profiad gwaith gyda'r Wiltshire and Gloucestershire Standard, sef y papur lleol i Cirencester, a gyda'r Carmarthen Journal adre. Um, yr haf hyn, fi'n mynd i wneud um, profiad gwaith am pum mis da yn um, Ffos Las, yn y Waw. Rathgos, a am wythnos gyda Horse and Hound yn Llundain. A wedyn dweud ddim bach ddo ni am y sefyllfa adre. Oeddet ti rioed eisiau bod yn ffarmwr, mae dy rieni'n godro, yndyn nhw? Ydyn, mae God- godro gwartheg gatre. Yym na odd y gweithio fel ar y ffarm adre byth rili yn opsiwn yym frawd fi wedi dod adre i ffarmo a fe by' fe'n neud y gwaith hands on a fi'n credu odd o hi 'di disgwl i fi m- mynd i prifysgol... Hmm. ...a ca'l yym swydd ar ôl ysgol. Ag wyt ti'n teimlo bod ots gen ti lle wyt ti'n gwithio yn y diwedd ti isie mynd yn ôl i Gymru er enghraifft? Um, fe mynd ble bynnag mae gwaith. Fel yn credu yn y sefyllfa mae, mae pobl yn nawr, sa'n credu bod chi'n gallu bod yn rei, rei ffasylid, ond mm. na, fa'n dilyn y gwaith fi'n credu. Beth am y dyfodol felly?
Mae gen ti flwyddyn a hanner eto i bob pwrpas, oes e? Os, ar ôl gorffen y gradd hyn, fi'n gobeithio aros mlaen yn yma am blwyddyn arall yn gwneud MSc yn Rural Estate Management. Mm -hmm. um, a wedyn, sa'n siŵr beth fi eisiau gwneud ar ôl ni. Mae diddordeb da fi'n ysgrifennu. um, i'r gwasg amaethyddol ac arfn gwlad. Um, fi'n edrych ar ddymuno'r byddin felly hefyd, um, neu gweithio i rhywun fel y Countryside Alliance yn, ynglyn â materion cefn gwlad.
Wedi'r holl gystadlu, mae'r foment fawr wedi cyrraedd, gyda chwe bryd yn mynd ben-ben a'i gilydd i frwydro i ennill Prif bencampwr y sioe. Wedi gormes agos iawn, enillydd y brif bencampwriaeth oedd y Fuwch Holstein o eiddo Simon a Sian Davies a Kevin a Cathy Thomas o'r Fiches Castell Hyfryd. Llongyfarchiadau mawr iawn i Dydd Mae'n arbennig o dda. Cyrraedd y brig unwaith eto. Odi, wel, e, mae hwn yn un pen capwriaeth e, so ni wedi ennill yn dybryd yn y sioe laeth, a ni wedi ennill e heddi, a bod y buwch yn edrych ar y gorau dyn ni heddi, a ni e, o fod yn mwn i gyd. Odi, Glei, sbyrti Rosina, brenhines a gwartha godro, mae e'n neilldiol o fuwch, a mae yna daith i fod iddi cyn bo hir, dwi'n clywed. Y sioe nesaf nawr, um, os ydy popeth off yn iawn, yw mas i Switzerland yn dechrau mis Mawrth. Wel, croesi bysedd, pob lwc i chi ac i Sbyrti Rosina draw yn y Swistir. Cyfle nawr i chi ennill gwobr. Dyma chi terfyn gyda manylion cystadleuaeth y trailers. Wel, shwt hoffech chi ennill un o dri thrailer Ifor Williams? Wel, dyna beth sydd gyda ni yn y fantol yn ein cystadleuaeth fawr ni eleni. Felly, diolch i ni gymryd cipolwg ar y gwobrau. A dyma'r wobr gyntaf te, y trailer to isel y TA5. Mae hwn yn wyth troedfedd ac mae'n cynnwys giat a gwerth y trailer yma 2,665 o bunnodd. Yn ail wedyn, y trailer EL142. Mae ochrau'r trailer yma'n cwympo a gwerth y trailer yma 1,645 o bunnodd. A dyma chi'r drydedd wobr, y trailer P6E, gwerth 670 o bunnodd. A'r wythnos hon, rydyn ni'n cyhoeddi cwestiwn rhif 5, a dyma fe i chi te. Enw cynta dirprwy weinidog amaeth Cymru. Enw cynta dirprwy weinidog amaeth Cymru. A na ni'r pumed cwestiwn i chi nawr cadwch yr ateb yna gyda gweddill eich atebion hyd yma. Mae yna ddau gwestiwn arall i fynd, cofiwch. A chofiwch hefyd bod manylion y gystadleuaeth i gyd ar ein gwefan ni s4ec.co.uk slaes ffermio. Na ni, pob lwc i chi gyd.
A dyna ni am heddi. Pawb i weld wedi mwynhau yma yng nghanol Sioe Lath Cymru 2012 ac yn mynd o'ma yn wyn o glust i glust. Tan y tro nesaf felly, oddi wrtha i,